Nawr, mae pobl yn meddwl bod wneud turin yn peth anodd i wneud. Dyw e ddim, mae'n reit drwydd, jyst gwyliwch hwn. Cam cynta yw roed y winwns a'r shallots yn y ffrimpan a'i meddalu nhw tan bod nhw wedi dechrau troi'n lliw euraidd. Beth ni'n wneud fan hyn, wrth gwrs, yw ychwanegu mwy o flas i'r holl beth. Felly, i roi mwy o flas eto, chydig o siwgr. Os dim ffordd cyflym o wneud hwn, ond mae yn hawdd. Na ni, mae'r siwgr na wedi toddi i fewn i'r winwns, maen nhw'n dechrau brownio bach fwy nawr. Yn cyn bod nhw'n llosgi, dwi eisiau rhoi ychydig o frandi neu coniac i fewn. Pidiwch â defnyddio stwff chip achos does dim cymaint o flas ynddo fe. Felly, joch reit dda o hwnna. Mewn o fe. Nawr, gadlu hwnna i oeri a draw at y cig. Mae tri gwahanol rhan o'r porc da fi fan hyn, yr afu, yr ysgwydd a bol y porc, a maen nhw wedi cael eu malu'n barod. Nawr, beth mae'r bol yn neud, wrth gwrs, yw mae tipyn o fraster ar bol y mochyn. Mae hwn yn rhoi Tipyn mwy o lleithder ac yn cadw'r pate yn mwy meddal os ych chi moyn pan mae e yn yr oergell. Nutmeg fresh, wedyn ni, dyn ni eisiau rhoi bach o pupur. Pupur gwyn sydd fi fan hyn. Dwi wrthi'n lyco pupur gwyn, ond os ych chi'n hoffi pupur du, wedi malu, rhowch hwnna i fewn, ond mae'n gallu bod ychydig bach mwy cryf. Perlysia. Fan hyn, mae gen i fach o thyme. A triwch defnyddio stof fresh, os allwch chi. Dych chi'n mynd i'r holl drafferth. i gael cynhwysion da. Peidiwch â'i sboilo fe trwy roi perlysiau sych i fewn. Dyw'r blas ddim cystal. Coesau y parsli. Mae lot o flas yn y coesau yma. Nawr i feindio hwn, mae eisiau wyau. I bron y gorffen hwn, wynwns nesa, mewn yn nhw. Dwi wastad yn coginio darn bach o'r turin ac yna'i flasu i weld os oes angen mwy o halen. flasus. Ond os yw bach yn rhy hallt nawr, mae hwnna'n ffain. Ond pan mae'n oeri, bydd y blas yn berffaith. Dwi'n coginio hwn mewn tureen fel hyn, gallai fod yn unrhyw siap i wedi gwir, a dwi wedi leinio fe gyda'r cling film neu papur glynu, a mae hwnna'n gwneud yn haws i ni dynnu fe allan ar ôl i ni goginio fe. Rhowch haen weddol drwchus o'r gymysgedd ar y gwaelod, yna cawod o gnau pistachio ar ei ben. Dwi am roi dŵr berw o gwmpas y tin, a mae hwn yn mynd i'r ffwrn ar gwres 180 am ryw ddwy awr. Nawr i fynd gyda turin, bara soda catre. Mae'n rhwydd, Rhowch y blawd gwenith cyfan, ceirch, blawd plaen, halen a soda pobi mewn un powlen a'i gymysgu gyda llaw. Ychwanegu'r llaeth enwyn, dwy lwy fwrdd o driog du a dwy lwy fwrdd o fel clir a'i gymysgu'n dda nes fod y cyfan yn glynu at ei gilydd. ei drosglwyddo i dyn pwrpasol, a'i bobi am dri chwarter awr ar wres o 200 Celsius. Nawr,